manager kula mi nga kona ni kombe ku yi va ka phata ti-highlights mi rhanga yona manager kula mi nga kona kateko um eh, bangwana u ri a mi n'wi rhuketelela yini swa n'wi vava a nga mi tlhava yo kapi sweswi manager yi nga holovisiwi mina na n'wina hi bahleleni ma ri heta sesi promise ne moya wa pipita a ku fambi ka n'wina vuyani ka mi ta hlayisa ka mi dyisa vatswari mbitsi na n'wana phela loko se va ku vona ka facebook va ku i mhana luya va yi ta digital footprint u ri ka grade seven va ku wena u nga Mhana tleli luya. mhana wena va tshama va famba va ya i mhaka xipikitini va nga va ku siya u ri n'wana very loko ku ri a wu ri ka that event u ri n'wanuna loko yo ya tlela yo ya tlela bya bya okapi u ri wexe ni vheta u swi tiva famba lavisisa ku hani mi ni endla yini mina endla yi ha hani ma ni fambela n'wina kahle kahle ha veri a ku nga ri vakatima nga ri vakatima dan'wini ya switalisa Ahee, ahee.

nikula hile ka timenemene ta ka gaza yeses what a week er divhiki ni karhele divhiki dyin'wana dya ngosi ngoyi enda ndiza hele fe hi tikorisela phela swo tala swi nga endleka ka two days leyi nga sala
hileswaku va ta ni navela yini ni Yeah. i nga ri yesu nga a ngo vambiwa vhiki na vhiki ka ramba a ni ri ka good friday so yesu nga ri a ngo vambiwa vhiki na vhiki ah

ende mina ti-events to karhi ta ka gaza hi rhambeni hi ta fika kha mi nga rivali ku ri this year eh, already confirmed ya um, up Mm-hmm. Eh, hi ta nele a uh, uct yes. university of lipopo ehome ground yeah. vats ehome ground and swa up swi le kusuhi nga ri na yo yi le ndleleni naval ne ne Eh, ish mbata vhale Wow. guys ni kombela ku loko ya vhale ne hi fika hi xuta during the day loko hi ku 10 navusiku ha pfala hi ya xitarata xi nga vekile le penelope street o Ta ha vuya. vuhakatimba ha vudobori hi ku loko mi ri laha ku na stop no tu kwalaya kusuhi Ah, ku ri busy pulampulamu ka yi nga rivali na bede ya kata yesi ku ta va na mpfilipfilu ku ta va na swilo swo 10 hambana- ta may 10 ta va hi ri May. kwala preview

Eish, ko va ku mina a ni swi tivi tivi ngopfu swa ti-grand opening grand opening ya mhm. tindhawu but hi mavonelo ma mina leswi ni nga swi vona i think yi ve 50 percent successful 50 percent not successful because vanhu va yini ku ya but a hi nambara leyi na As ke si vanhu va ka Gaza a hi hleketeleli yona ku ku ta talisa swona mara vona vanhu vatsongo va lava a va ri kona futhi a hi vatsongo vanhu va lava mi ri kona guys ya ha mi khensisa shem thank you for ku sapota kokwani jawo mo hi mi gavela xitori lexi nga tshamisa xiswona unpack hi thursday ni vi ni vanaka ku ri mina na mugobhozi ne ya famba loko hi fika ka wa ncawuki a ku tele ku nga ri siku ra event ya so already a swi tikomba ku event yi ta va yi successful ta va successful o thursday siku leri ya ni nga vona ku posti lama sweet gagash a yi did ka during the day Facebook, ne? ya a ku ri tele hi ndlela yin'wana laha hansi ni vabyele konja ku konja ku na ti-event mbirhi mina na mugobhozi mundzuku but loko hi vuya hi ta va hi ta kwalano no problem hivi hivi ya hindi hindi la napondo okay o ya kwihi na wena vo eh a a gyan ri singa okay so swo bota hikwalaya ya hinda ku ri busy mani famba hi endla leswi hi endlaka swona chayisi leyi huma past seven navusiku so a hi plani ku ri um xakani gang yi ta ya ku xuteni

hayi loko hina hi fika laya eh, i think mina ni fike a diamond walk around eight or vomathuna why because loko yi chayisa leyi seven ka agianri si nga vi boy ku driver ya ka tomu a ku ri na event nyana yin'wana kasi a mi swa ka tomu mi ni tshamisa laha kuzaku pe mi ni fike e laha e a hi ka tomu papa mina va pfula yindlu ka tomu safa ayi unfortunately se ya ka tomu loko hi vuya ka tomu mm. ya a diamond walk a handle a ku a ku tele ya ni swi vonile a ku tele like event liyani hi nga ku yi nga va yi feli mara hayi ngopfu hi mhaka ku yi na the way ku ta kalisa swona handle a swi tikomba ku loko a nga ngheniwangi hi mali a ku ta ku chavisa ene ene n'wina ne mm. loko mi fika mi yo fika kumbe mi vona nga ri gezi a ri ri kona hina loko hi ri laya ku hetele ku famba gezi i think mm. voma six seven ku fa hi gezi a va ku va n'wi wisa ku loko mbalo ya loko va fambisa gezi a a yi ri ready lexi va ku dume generator ku dume generator ku boha spotlights leya swi ri laha ndzeni a swi tikombangi na ku fambi gezi music a wa ha continue music futhi a wu timangi loko famba gezi u continue leswi loko a wu rana hi generator i kokwana chauke na hi thursday leya loko na ya fika a ku va gezi mara laha ri fambi ne xikokwani hinkwayo loko fambi gezi mm. a mutini wani ko wa ncawu ku na diamond u nga ri fambi ku na backup Oh, okay.
That's eh, nice. He come back up like.
Yeah. And another thing, ne, I think imhaka ya ti-price ku va ti ri high. Of talk vanhu ve le kaya mhaka yo hakela va twanana ha yona. Yeah, but ah, it's fine. A ku tele handla ku tele. Yeah, na VIP a yi ri full.
And mngari aka kwanja ku xavisa matafula. Phela yi nga va yi xavisi matafula lama ti 25000. Yeah. Mo hinda 10.

Then- hi loko ku va busy ku va busy yes se hi tshama kwalaho loko ni fika mina mina na mgobozi ku ve ku tsundzuka nyimpi ma tsundzuka nyimpi ya- Eh, ni vonile laha gedeni No, loko go- nge- go- bakeni. boza va teni eh a ri swingi mina na dama musi va mahungu ndlela veri a va nga ri kona exactly ve ri na mina a ni nga tangi no vona na swi tiva you told me yes vete na hina hi nga tlangi so the thing i ku loko ku ri na swo tanihi hina a hi ya ku sapoteni a hi nga yi ku dyelini ngopfu a hi ku sapoteni that's na loko hi lwini na vanhu lavaya a hi zange hi fona foyinela ku he ka njhani a hi mandrisi why a hi ya ku sapoteni eh?
eh no mina ni fike ni paka movha ni paka movha ku ta butusani se ni butusani na va fa va paka ka na space laha ku na ku na ku na ku na munhu wa kapi ivi mina ni ku yini mo mina ni ya mahlweni ni huma laha na mpaka ka la mina ni ya paka kona hi ku mina ni ta famba ku nga ri khale ni nge tshama more than 40 minutes lona ku paka laha sa ni swi tivi ku endleke yin'wana fika hlamulela tlhelo like a ni ma swi tiva ku vo gaza boxa va va hi pikiwini a vulavula leyi a ah, xichika mangwenya a ah, ni vo hi humesa okapi la ku tlhama ya la ku tlhaya okapi

Man, Basi. for man, ni yo twa
ah, ni nkoka la loko va ku va se ni koka phayiphi mina la va swi vona ku a ku ta hi ku haye Va ku, haye, "Haye." haye loko na vona xiboho xibamu va swi twa ku yi oh se hi ta bro famba hey bro oh bro
guys mapeng so vele hi vi yi hela nyimpi yi tshama hasi hi vulavula hi vulavula hi va grand then hi swi vona ku a nge koti ku xuta a ku ri late mm. and then a ku ri na plan plan but le ndzeni a ku ri busy then loko yi hlometela swo kani uvele ku phefumini ku swi famba va kona vanhu ndzeni but outside a ku tele handle lero vanhu va tsakela na ku yima a handle ah. va ka xita ti-picture ku diamond walk and stuff ene hi le patwini laya phela ni vone loko van'we lava va hostina va ri kwalaya ndzeni from tiktok ku a ku tele patwini and u swi vona ku a ku talangi kwalaya ku tele ku fika na kun'wana le pfhukeni le ya a ku tele then ivi ivi hi kota ku va hi famba then nineteen a kota ku ya just because a ni ri na mucato somewhere hala venda hala a ni va hlamuseli na vona a ni ri na ti-events the whole day and a kule la ni nga nga ta kota ku vuya kambe but la ku nga va na swi va kha swi leha but mo hi mi paketela hi famba hi ti-level hi ta vuya futhi laniwani bro a hi tivanini ah, mativa mahahlwa ma hi poyilile heyi ni twa ku vava hi mahahla imagine mu artist nge estejini loko yi nghoma yaku ahe ahe avako akariwelini
hi mike nkarhi wolowo no ku va tima i va ku vitana ni vone liya jejon ni nga twa ngo o dya koko ya ri yini mara swi tikomba nga ri va hisela va ku nghoma liya hi yona ya yena i before a nghena eh, a nga va a mbela hi kombela hi

mara ni tiva ku ve a ku nga ri ya yena ye swi nge te Better hlanganisi why a swinene nghena hi ngoma yo ka yi nga ri ya yena yi tsemiwa a ha ri kwalaya the twins a va touch xikirini
heyi ni twa mahahlwa khomani xikirini ni twa ni twa ni nga ri kahle ende vona va twa va swi bini leswi va nga swi endla leyi a loko ku switsongo loko artist a heta ku performa kwa hi n'wi bele a hi n'wi bele hi mavoko mavoko vanhu va khomiwa yini se va veka wayeni veka hansi, hansi va ba ba mavoko mavoko.
ku nga za cheleliwa vanhu va kwa khenhla vona madala u ku swi tsaka va ku ha ah, khensa n'wana madala karhu helini ah. no mara mhaka leyo performisa ti-artist mi seven minutes and three minutes a swi fe ende van'wanyana ti-artist ta magaza mm. kahle kahle wona ku tin'wana ti-artist ta magaza ku ya the trains a ku ri timenu mo ka events leya ya va vulavana va vanhu timenu mo i ku va the trains va rhandza ku dyela

ya lero vona va titwa nga ri vona va le ka level ya munhu loyi a va n'wi khomi kahle bya tanda a fila warmth a va n'wi tekela nhlokweni a ku ri somizi ya a hi wa ka ri somizi and tsundzuka loko ni nga tivi hi ku va n'wi khoma kahle hi ku ku nga va ku ri na vudyelana bya le a mi kumbeni kumbe yini ke a ni swi ri hi sati wa vona vo yo vula loko ku ri ke ni hi ta loko ku ri ke ni na hemba hi nga tlhela ka s t f hi ya hi ya kova hi ya hi ya la kandziyiso la va vulaka ku i sati wa vona ya so ti- ti- ti-time slot leti a ti a ti ri layana ni Yeah. a ti nga vekiwangi hi ndlela ya right wo fana na bliss boy ni Yeah. bliss boy eh, u hatle a chika na yena a hlamala a ri xitejini a ni Mm. a a swi tiva ku wa- wa locate nkarhi wa ku fika kwini ya eh loko bliss boy a ha cina a ha a hi cina cina jika loko a ba xirhanda a vitana xa two va ku perile va ku yi chayini an ali an ali bliss boy i ri kotsa ra hina ah. buruku ya yena yi tshama matsolweni bvd yi sala handle hinkwayo yi helelini musala o xota beko a performa hi bvd ende
la yi tshamaku kona buruku ya yena a fasa bandi lani u ri vona mbonyo Mm. la loko ku ri n'wasatani na xinamulela yo
na vudobori la khongeleli yona u rhandza vakati and i believe boy tsena ya va ni vone na eh, na hulu mm. eka facebook va tsali post va kombisa ku before va nghena va byeli ku va ta performa two or three songs mm. ku va byela ku u nga ve swi leswi ku u nga ntoloveli mm. ya yeah. Yeah. ivi ku ve na nkarhi lowu va nga timeliwa nyana music after a na ha tsundzuki wa ku ri risimu ri mara a ni swi langutini ka life ya stf Mm. ya a ni swi langutini laya va timeliwa nyana risimu no ve- swi la ku yi vhele yi jika yi ku i va tlhava hi yi ku ndza tihlo. mitlhava yo kapi yi ku ndza mitlhava yo okapi va fo va vhela va nge- va ku Vangetela. volume yi performa ku ya mahlweni ya then loko ya humeke yaleyo va the twins vhele va tikombisi ku i vubosi bya vona kwala na swin'wana na swin'wana i vudyela ku va ku ve ri a va nga lavi ku nyika van'wani chance ya ku va va ti-mc because a ku nga va vona ntsena va ti-mc yeah i think a ku ri vanhu va four Ku va fika fanele va magegexi.
tirhisi. ku Yeah. fika magegexi loko ma sorry loko magegexi a ku wa vulavula va the twins va ku I think, Baby, I man. think I introducer Dzi the DJ. Yes. Yeah. Mwana maku ngena sign free bo the twins. Mm. And sign free na yenyi ku 7 minutes. Mm. Eh, eh, ah. eh, I sign free ku ya bo som free. Mm.
Ah, ni twa.
Yi vei yi suka la. Yi suka kwa la ba tshemsana ku tlakulana. Ku ka tlakulana.

small boys ah mataloko xiku mina ni lwi physical Always fight ni lwa hi soft small boys. life Xiku hi lwa and hi the soft small life. boys will always remain small boys mhaka xi vulavula timhaka ta soft life se xi vula ku vo the twins va hanya vutomi bya ku tika ni va le ku tikelweni va koka xilogweni Mm, phela xi Ah, sure. loko xi hlamusela lahaya ni ya ni twa n'wana ku why bo the jeans se va suna ku phaba phaba swinene laha xitejini va chaka guji kumbe nga yi vona ku yele small street na sweswo swi humelela ani sweswo na before sweswo swi humelela mm. loko kha ku performa xeve xit mm. no va kona xitejini a va nga ri kona kumbe va yimi ndhawu nothing a va nga ri kona a ku ri kahle xitejini ku performa xeve se i nga ku se a va ha activate energy yo loyi a nga ta ta after laha hina ku n'wi nyova leya xa tlhava opama a xi ta va byela street ku ri why mi ri ku ni pfuneka ku perform mi la ku performa na ya xi va tlhava hi tipama nga xikumbe u n'wi hi tlapa kumbe swilo swa maswi na swi lekere kahle. na lekere sa xitata n'wi tlhava hi pama phela loko a Komba so. xi n'wi a fika komba ta so- mm. na a- xi phefula n'wi- xi n'wi byele xikwela laha le makhwayeni la se mara vo the twins na va A twa twisisa onge vo the Gaza twins Monday. vo the twins va tolo ku fambisa makhwaya ne Kahle kahle. se event leyi a nga ri ya makhwaya liya liya event a yi fanele yi va ri xiyimo xa le henhla so hi ta ku yini vana va mhani swi swi swi titaniya se hi hundza ka leyi ku vi na rocket la rocket ma swi tsundzuka last year mm. eh, ti-artist ka event ya yena a ti tele ku tlula vahlaleri ti-fans leti a ti ti ku voneni a ti ri tintsongo hi lero a ku ri na ti-artist ta ninety ku va na ti-fans ta twenty five ma vona so ivi laha the e rocket a nga endla post yo karhi loko va na big brother ni yes ya ku va a kombisa ku yena u rhandza mani sweetgulu sweet golo laha va ka gaza va nge tirhi um vona va nge a ku ri sweet golova ya un'wana or bk or something a na swi tsundzuki i think a ku ri sweet gulu a ku ri sweetguluva ni va ku ma- matsongo ma ku ha ku ta attenda mazulu zulu hina va ka gaza hi nge hi attend hi mhaka ku wena a wu yimi na sesi wa hina sesi wa ma vona? hina. a vuya a deleta post liya ivi aba post a kombisa leswaku u ta va na event yi nga ta va kona edan'wini dan'wini la swi tali ma ku tiva cause hi hala Hey, kaya ka hala kaya. makuleke Okay. a ku tele lava va swi twisisa ku liya post na i mean event yi ya endleliwa vanhu lava nge le kaya kaya Okay. aka makuleke Kuleke. hayi u ye joni a ku nghena fifty Hayi, rand a ku Makuleke. tele ngu dlaya a a ku tele adan'wini ya ku tele ngopfu tele. dan'wini ni voni hi loko Ba ku performa performa. jenjhon va susa barricade va yi wisela le va khoma xipikara hileswaku Wow. nga si event liya Hmm? a yi ri ya ri a ri at Saturday. Manting. saturday ya siku ra hi tiva neni na le ka makulaka ku ri na event ya Yes, Rocky ya Rocky. rocket oh mina ma swi ta ku tsakisiwa yini rocky rocky ne va vi va kota ku twisisa no landzelela switsundzuxo leswi nga va kona after event liya Yes, ya last year yes, yes. va vi va swi vona ku vanhu vo tala hi kwihi lava va lavaku kona na yinini mm. and in, na vanhu ni tsakisiwa hi ku loko rocket a va yingiselini na vona va tlheli va fika komba ku va n'wi support yeah. eventleyi ri successful ende ka makuleke ni xibubu xi lahli ku dlaya hi wena very loko ku ri a ri ka that event u ri n'wanuna loko yo ya tlela yo ya tlela bya okapi u ri wexe ni vheta u swi tiva famba u lavisisa ku hani mi ni endla yini ha hani ma ni fambela n'wina ha ve ri ha ku nga ri vahakatimba nga ri vahakatimba dan'wini ya xitalo va va hlamusela leswaku ri ha nga ri condom a nga ri condom hansi
a ku ri ku ah, tikini
Hmm? Wow. Eh, ndza kuzoba tisirhelele phela vanhu va ka makuleke heyi hi nyama nyama nyameni mi ta mi ta vaviseka se loko event liya yi va yi helini event liya yeah hi loko boss lady va ta ku ba ta ba life mm, swa tele ni ti-event hinkwato leti a ti ri kona eka gaza boss lady va endli life a ni yi vonangi life liya ni yo vona swichupuchupu swichupuchupu yes
laha boseti va ka va hlamuseta va ku ni va vonini mm. vanhu lava va nga va muti wa mina kumbe vanghana va nuna wa mina va mapela
ti-influencer ta ka gaza ti va disappointini cause hambi chava ri mc a nga yangi mm. a mata ku va hoyi hoyi yi suka yi suka yi suka yi sukini va mixina ku na wun'wani ni nga n'wi koti ku swi ku yini mana leswi ri nge swi hlaveleli swo va te ku na wun'wani va nga n'wi koti ku ku life line yingiserini mara Party yaleyo a ni yi twangi honestly. ya loko ni twa lungwani ve ri Yi vi kona. yi vi kona party Eka yaleyo eka rhulu lowa network ya mina nge laha
manager maphili swi nga fika swi va tlhava ku ku vuriwa vona va vuya hi leyi Oh, before sweswo ne a ka life leya boss lady swo tala va swi vulavule ni sesiwa vanhu va kombisa ku twa ku vava ka vona ti-influencer va va disappoint 999 ende ku ya hi vona na noni wa vona event ya vona yi ve successful grand opening a yi ri right a va na problem but va ve disappointed hi ti-influence na ti-content creators to karhi mm. so laya boss lady loko va vulavula ka life liya kwaha lava nga menxina kona mavito ma vanhu ne mm. xap la manager vona va nga fika va hleketelela ku va life liya leswi a va nga vuli mavito va nga menxini mavito manager va fika va ku la mi ngo Swi vula ku mi vula Ray, la mi ngo mi vula la la Maswiti, la mi ngo mi vula Mgobozi, la mi ngo or no twa ku ri ku va ku ri swi swa kahle ku hoxa munhu un'wana marito non'wini hikuva a va vulanga munhu laya and manager vona va lo vhela va swi teka ku ri leswa va nge te loyi ni nga n'wi kotiki ku vula ka wena va vula vona ende sesi wa vanhu a nga mi doli a va nga vulangi vito.

loko va ya va hlangana va hlangana va hlamba va hlangana lava nga hlamuselaka wena bosidi va hlamuseta va ku munhu loyi a nga byela ku ni nga nyiki vanhu mali mm. i gaza boxa laha sweswiwani ni ngo van'wana va ngo mina ni vayuda hi mina ni nga xavisa ti-influencer ka ka kokwani cako ni lava ku dyela kahlekahle wena u te yini ka vona mina ni fike ni ku boss lady mm. The way mali mi yi haxisaka swona ka munhu un'wana na un'wana la ta kusuhi na n'wina swi wrong yeah why na ndle ni hlamuseta ku bosedi va nga rhanga va tisa this relationship aka yini ka public va kombisa ku mina na vona hi vitana bitterness hi mhaka yini mana boss lady va humaka mashonja yeah mana boss lady va kule na mana mina hayi leswi a va ri vanghana va huwa swin'we vanhu lavawani a va ri tichomi so that's why mi kuma ku loko se hi hlangane boss lady va swi tiva ku oh Ray oh yeah I know your mama mana vona na mana mina ku ri vanghana swi ku yini va kule swin'we swi ku yini and stuff yeah se mina mina ni ringeta ku advise mina wa swi tiva loko no za ni ku munhu loyi i sesi mm. ni ta n'wi treata nga ri sesi wo bebula na mhana mina like na mina na ka mhani wa one a ni nge a ni cinci wa swi so na vona ni fanele va byela ni ku no sesi ta ri a swi endli ku all the time a ni ala hi mali ya mi ya n'wina mara mm. all the time loko munhu a ta mi fanekele a kuma mali mm. se swi endla nga wa ri mo va desperate ku va mi belonga ka ti-content creator or ka vanhu lava nga ti-influencer ku ri all the time loko va ta va ta kuma mali and na vona se va ta tshama va kha va ta munghana wa mapela ni mm. a wu n'wi voni ntsena loko ku ri na leswinene u n'wi vona swa mapelapela loko ku fika nkarhi wa wa wa problem mm.
ku ri u ta va available na mm. content creators to tala hikwati se a ti ti nyika rendzo a ti ti nyika stop kahle kahle ku ri loko u suka kaya a faneleke ku a no n'wi cheka hikuva swi ta kota kuma mali

swi a ka ha ri byona vanghana byo byo loko mina ni ta ni ta mi pfuna ni fanekela mi ni ni ta ni ni humesa mi humesa mali mm-hmm. a ka ha ri na ta la mi nga kona mi ni dya vudyela ni kuma ti-rapes timbambu ti dyini mara a swi loko all the time loko ni ta kwalaho ni fanekele ni dyela ma vona mina ni na value wa relationship se swi tikomba nga ri sweswi loko va va swi vule ndlela swi bete mina swi tikomba nga ri se hi mina ni lwisaka vanhu lava hinkwaomara ku na leswi ku na la eh, boslet loko va hostini va ku mgobos na rey va tiva ta ndzhela leswi manager mi nga ni hlevi swona manager va hlevi boslet va ku yini ka wena a yaleyo a ni yi tivi ah. maybe a ni mina na na timene na mgobozeti mina mi ri two mm. swi nga endleka maybe swi endlekini hi ri kwalaya maybe mina ni nga ha swi tsundzuki ma vona mm. mara leyi ni nga ta ni nga yi kaniloko mahungu ma fambisiwe mgobozi a ni sure phela hi ku na mina leswi ni nga fanele vula ni ku kata ku mm. u te manager va rhandza ngo marhumbu u nga vulani ah, ah, e
so laya swi lava vutlhari but izwa mhaka lexi nga ta ni nga jiki hileswaku u va mali mali ku phakaphaka a va hunguti mm.
hayi ku va hunguta va nga mm, nyiki munhu yaleyo ni xongo ku yona so ivi yi continue kha ya mahlweni
ene mina yi vuya mara swi tikomba nga ri yi nyipile se yi le ku yini hansi cause ya se yi le ku yini manager loko va ze va ku va ze va lwa na munhu ivi va ya tela ka facebook va tiposta ku god why me mm, swi ri nyipi ya yena ah, nyipi se ya dzika seni so

Chavi u hostini ni swi ni yingiseli live hinkwayo ni ri kona kwalaha a ni ma swi tiva ku loko va hosta va rhanga va ku xerhani A ku xerhani yini? tap-ani Chavi xikirini u hlamusela kwini so chavi reason ya ku a nga yangi a u te a rivoni ya ve ta ngayi u te yini komba ku hlamusele nga ni ngheneleli chavi u hostini a va kombisa mhaka ya ku loko vona na kokwani chauke va vulavula hi mhaka ya event a ku ri leswiya swo chavi u ta as u tisa business ni ta ku yini u ta mahala no a nga ti mahala a ta va nga ri kona no hayi ku ta va nga ri kona va n'wi buka a va mc o bukiwa la kokwani kokwani coke va nga kombisa ku ni tsundzuxi ni ta ku chelela mali mundzuku so ivi chavi a nga endli follow up a nga ha va text hi xa mundzuku wa kona ku mali ma chela or njhani a twisisa ku yini ku na va hlangahlanganini sweswo na sweswo ti-up and down to prepare for event laha a nga foyinela gabaza a ku gabaza wena mali u yi kumini na mina ndzi se kuma nchumu ivi gabaza a ni swi tivi ku gabaza u n'wi hlamulaka ku yini kwalaya ivi laha a kombisa ku ku Ivi Gavaza a Gavaza u suggest ku honi va add kwala ka call ivi Chavi a ala ku no u nga va add ka call maybe va ta va ri busy na hina hina hina it's fine so hi mhaka ku kokwani Coka va kota ku n'wi chelela mali a nga ha post-angi no post-a hi loko yena a hlamusela ku ri a nga post-angi hi mhaka ku Vanhu a va ta tiva ku CMC u le ku teni ende hi ku se ku hava payment leyi nga endleka, loko va ta va kuma ku a nga kona hi yin'wanyani ka ti-fans ta yena. A decide no yini ku once no post-a ni nga ha post-i hi event leswi loko yena a hlamusela. Se. So a nga yangi le hi mhaka ku a va n'wi hakelanga kokwani Chauke. Se ma yi vona. Mara ku na leyi va nga yi hlamusela va ku. a na ha tivi ku hi mani a nga hlamusela between yena CMC na mani na loko va hlangane na Philani nkarhi lowuya na na Gagashi
ku na liya ku na liya yi te yini eh va hlamusele timhaka to eh chavi u dya hi vu MC yeah ene ku te ku veke na marito man'wana mo no no no paraphrase ku ve na marito man'wana mo i nga ri kokwani Chauke ve te a ni ni ku ndlela something na wena yeah. ku va rhavi ra xivuyevuye ri nga ve xandla famba xandla fambile conversation ya chavi na kokwana chauke after event u swi vuri na yena ka life ya oh, yena ku eh. a va nga tshembi ku chavi u ta lava mali hi mhaka ku va n'wi pfunini and boss lady va swi vurini kwa life ku chavi nga ku tshama kuma accident a ni swi tivi boss lady eh. va n'wi lupfunini u n'wi lunghizela movha hi leswi a nga ta vula swona ku ka gaza ni yeah Loko u tshama u kha u nyiketela munhu mali hi ku ya hi vona wo va nyiketela a ku na siku leri va nga ta vuya va ta ku pfuna u swi hleketa leswiya mm. so chavi yes ve ri na mali yi nga ka hindza na ten thousand leyi nga yi kumaka ko ncawo so that's why that mara that day a tsandzeka ku foyina back or a ya hikuva swi tiva ku swo bumala yi kuma laya a nga ha yi A nga ha yi. cause yena u dya yini hi vumc Hi leri ya VMC. expect ku mali yi fanekele yi ta Eh, ma vona eh. so and i xi lexi maybe kokwana cava xi nga xi va kanganyisa hi mhaka ku ri swi vula ku loko va ri- va veka vanhu lakusuhi va va nyiketa mali anytime ne a va believer ku s- ti-skills ta vanhu lava siku rin'wana ti ta ni pfuna Yeah. va ta swi tsundzuka ku ni va pfuni ku fika Va pfune kwihi ku fika kasi vanhu va ka gaza a va tirhi hi swona mara leswiya veri a nga dyela ngopfu handle ka we n'wana mhani na swi ta ku u dyini u dyelini u to ka ka mahlaya ku u dyi mali murhi mara u dyini u dyerini laya na swi twa la nga ti na ni huwa ka hina na na ku tiva mara i cmc a nga dyela ngopfu ku ya hi boss Eish. lady mina ku dyela mara mara hi khoza timbambu na ku dyela nguu mara ku dya timbambu Ah, u dyile i dyini ti-ribs ti-ribs Ti-ribs. then tolo ni vona ya manager philani Yeah. na mr chivuni ah chivunu chanu a yi Nxan'wabadi. a yi sukwini yi ku rhuketelaniwa so liya yi nga ri nyimpi ya ya mahlweni a ni tiku manager va ta vuya va ta yi hlamuseta or kanjhani na swi sukisa loko swilo leswaku mina ni yo vona okay leyi nga sungula kona mhaka hi leyiwani um ma sorry ma vona ti account leti ta ka tiktok to posta posta ti ti ti ti live recording ta ma ti ya ti posta laha ya
e munhu u record kwana manager ka di vulavula kona ani ivi a ni va posta ti-part part a fika a posta part yo karhi ivi chivunhu byi endla yini di khometa swin'wana swo unden'wa or swi ku yini yini Yeah. ivi munhu luya a vuya na yini na video ya manager a reply henhla ka- a ka yini ka comment ka comment yeah. liya yeah se ayi comment leyi a yi vula swona swo timbambu ta cu Yo tú. Timbambo tañil. Tú. so mi vona hi kateko so ivi chivunhu loko xi vona chivunhu video liya mm. xi sticha video leyi nga posta a yi postangi manager yeah. ya timbambu a ah, xi va ya ku rhuketela xi vuya yini oh, so a twa ingaku i manager chuvunhu loko a touch i don't know
se yena nga swi twisisi swilo swa swa ti-life recording chuvunhu

na na respond yako yi ni tsakise ngopfu mhaka a ni ta dyoha xitsonga se yi tsakisa blind na loko se ni sungula ku rhuketa xitsonga swa tsakisa a swa ha rhuketeli swo tsakisa kunene a swa ha rhuketeli mata xi rhuketa damane le ni swi twa ku yi hambiselo leti va rhuketaka kona andem kwa swi tiva yi tiva meaning ya tinhlamulo ta tibaku um ku na un'wana ka facebook ne ku na n'wana ka facebook i page ra munhu wo karhi va ngo hi yena rhandzu sambo yeah la a nga fika a tsala vanhu hinkwavo lava nga rhuketeriwa hi manager philani oh yeah yeah ni vonini ndzi lava ku hlaya hla bibele philani a nga kahle wa holovisa no hleva Mm. Ku vula Rhandzu Sambo. Hlaya Bibele.
Wo sungula.
Mm. Philani u hlevise eggi ka CMC. I chapter 1 leyi. Chapter 2.
Mm. Philani u rheketela ha Giyazi ngopfu mfundhisi a ze a endla na life. Mm. Yi rhelela na yona ehansi. Philani u rheketele triple T. Mm. Philani u rheketele pastor donation a ku i tu.
I gay.

Philani u rhuketele boss lady. Philani u rhuketele kokwani Chauke. Philani u rhuketele Makhadzi. Philani u rhuketele Kateko Miss Bangwani. Philani u rhuketele Gogo Mvuleni. Xana wa swi navela ku va munghana wa Philani ke? Hi ku loko u n'wi tolovela, u tolovela na nsati, a, a tolovela na nsati wa wena, ivi loko mi holova a boxa swihundlo. Philane is a very dangerous man to associate with. Trust me, a nga fanelangi ku vitaniwa munghana. Ku vula xiviko lexi hi tiseriwa xona hi sesi Rhandzu la ka Shangani Gang. Ah, va va va paketeli va paketela va paketela.
La ka Miss Bangwani.
kambe wa mulwela na eh, mali ya ya rhelini maybe eh, last year va ku xavisana miri egrouphini ya gaza boxa ne eh. ku pfuki ku na ruli na gingi mm, gingi mm, gingi gingi yes na rulelana mm. a pfuki laha va senda switika swa masangu ku pfi ku mm. sendela na switika swa masangu kwalano vo hulele mm, mm. va senda va senda va senda ivi munghana wa mi my, oh, my ex friend nonsense so la ex friend ya mina yi nga fika yi ku la a groupini namuntlha ku hundzuki group ya swa masangu ke ivi mina hi ku vona ku se a ku ri khale va kha va sendelana and vanhu lava ve le ku buleni swi le ku va tsakiseni ni fika ni hlamula munghana eh, my ex friend ku wena ex friend ni fike ni ku my love miyela mm. ivi manager a ni swi tiku mi laha ni va ofendi hi yini a ni va ofendi hi yini mm. va fika va hlamula laha kakaka ni nga hlamula my ex friend mina va ku wena ka tako u tshama u hlamula swa mina u tshama u nxeweta u nga toloveli mina loko ni vuya ka facebook ni karhi lowa va nyamaleli ka facebook mm. loko ni vuya ka facebook ni ku katsa listini a va lava ku vuya hi mina na makhadzi na nganga a ni katsi listini ya vanhu mata ni tlakiwini xaveleli ngopfu hi mina ni nga na pfumelela ni xavelela ah, u xavelela ni nga hlamulanga nchumu u xavelela yini a ni fonanga mina ku mi nga lwi ni ri a ni fonangi mina ni na ku mi nga lwi na. mina me ni vula ku ni xaveleli ku mi nga lwi no ku fona u foyinini mm. mara mi layi a ni basisekangi mina ku a ni rhuketeleliwa yini manager kona mi nga kona ni kombe ku yi va ka phata ti-highlights mi rhanga yona manager kona mi nga kona kateko um bangwani u ri a mi n'wi rhuketelela yini swa n'wi vava a nga mi tlhava yo kapi sweswi manager hi nga holovisiwi mina na n'wina hi bahleleni mariyeta va va ku a ni swi breaka down ku manager va furheka na mi va vutisa leswaku loko u furheki bya overcard se ni lava ku ku petsu va ku va lava ku ni va lava ku ni dya mm, se va lava ku mm. ni dya

Eh. allegedly va ku ni Just kume toilet. call yi huma ka munhu Yeah. a ku i hitman Okay. he just withdraw from a plot to kill me nhla leswi nga tsaliwa ko va ku a mi swi tivi ku ni tise hi mani la misaveni mara zamani laha doctor story va hlamusela leswaku ri ku na hitman yeah. yi lava ku va dlaya mm. xana yi lava ku va dlayela yini ke swi vula ku ku na munhu loyi a nga xava hitman se hitman leya yi chuha ku fana na luya a rhumeliwi ka papa mahahlo lembe ra kan'we a mm. chikina out a chava mm. so aredzi mara ni vile ni vona eh, president mayengani yi khomitini yi ku in the name of jesus yes. mi nge fi jehovha a mi hlayise mi ta vona ku humelela ka oh, mina fada oh.
very very beni mayengani is praying va le ku khongeleni swinene va le ku titsoneni sweswi vulavulaka beni mayengani oh, ku dr stol a nga lovi a nge se vona ku humelela ka vona
Ah, i mari leswi vulaka ku ivi ni vona ka tikhomenti man'wana mhata mi ri yini cause mi ri kombe ku va nga ku dlaya bifi ku huma bifi ya mayingani hi ku mayingani xi ta ri bifi le ku teni swa boha september a andza xihupi
swa risimu ro famba laha ka ma 10 minutes ha yitsongo hi stage no vula ku loko yo va 25 minimum minutes.
minimum i 10 minutes swa boha Yeah. risimu ro va kona so a hi mara ku nga tivi va ku ri hi ku ri pela hi mani swona na kumbe loyi a va lava lavaka ku tshama ku va ri milon'wini xija doctor sithole mm. and loko ta madokodela a ti heli wena doctor sandlan chavalala na doctor sophie a madokodela na dr sofi a va ri ku cacaneni a groupini ya laxat ni fonele ngopfu ku mina ni swi kuma ku i manga ni sendela ni ku sos a yi vuliwi

yeah. ni vona vanhu va kha tsutsuma kwala xana va nga va kha xava nyapa ya madokodela na
vatirhi va ka kfc la acadia va le ku tsutsumeni so guys liya ni nyipa yi ri ya mapele but yi tikomba nga ri yo pfalapfaliwa ku ri yi hatla yi hela cause ya va na ku

kongela leswi bakele mos ha leswa swa vo actor leswi leswi a vo actor leswi a vo actor leswiya but liya nyipa ku ri ya mapela but yi hatli yi hela moyeni yi ku ni ta mi ba mansandlene mi nga ni Mm.
yi kha eku pfaleni mhaka yo haketelela ku non'wa venge a kan a timash ne u tsale post yo karhi a posti mhani van'wana va va khandzihi henhla ka xidyi xa ku vumbiwa xi languteke nga ri i nyarhi kumbe i hongonyi mm. va ku va post ka facebook okay. va ku minjhani mm. ni kombela ku pfuniwa loyi a nga ka xinepe i promise mathevula okay. a va kombisa ku va kombela ku pfuniwa hi ku loyi a nga la ka xinepe laha se va nga xi post yeah. i promise mathevula hi komba ku lavisiwa yena u fambe a siya vana vambirhi wa 15 years na wa 5 years yeah. va ri voxe a nga tiveki leswaku u kwini naswona loko a fonera a nga khomi tifoni ta vandyangu mm. N'wina mi n'wi vonaku, hi kombela mi n'wi byela a vuya ekaya a ta tshama na vana vakwe. Yeah. Loyi a nga na vuxokoxoko bya leswaku i le kwini, hi kombela a hi khumba eka nambara leyi. Va tsala tinambara. U swi vona ku sesi loyi i ntswatsi. Swo boha, u ye eVuhakatimbeni. U yi So, u- eVudoborini. famba a gonyi hongonyi Hmm? u famba a gonyi hongonyi hayi ipicture leyi va nga yi posta ya hungunyi yo maki yo hungunyi liya se yena i munhu wa ku rhandza i ku mavona u gadi xiharhi yima hi leyi u gadile ah. se cause
se no ka ni nga tivi ni mina ni munhu u analyza ngopfu ne
ah, swiharhi leswo

swa chavisa Eh, va n'wi posta a ri ku na va- ku lavekeni loko u Ivi vona se- se- video leyi i- vana va vona va ku lava vuya yi kaya hlamulini Eh?
yi fike comment yi hla- yi hlip- yi hlamula sesi promise yi ku yi ku mina a ni lahlekangi ni kona mina a ma vona ya ivi va fika va khometa van'wani va ku a hi ri u lahlekini hi ri vuyo ta hlayisa vana
i vanhu vo lava ngo ku gadela vanhu va va twa ku va va ra va lahlekangi um Va- va- ta ta ya mahlweni yin'wana hlako a ku promise se ku siya vana ka n'wana mhani i swa ku yini mara mm. wa swi tiva ku ri ku ku na vanhu lava va lavaka vana hi timbilu ta vona hinkwato va nga va kumiku na din'wana ti hlamula futi di ku langete u lahlekini mani u ngo phuta wo ha ri kona munhu wo tlhaka a siya vana va hlupheka munhu a ngo tinghwadlela a vuyana a vuyela vana va yena va to tinghwadlela u vuyana bripheke u vuya kaya va ta dya vana u pupumisa ivi se promise tlhe vuya futhi yi ku mm. ni vula ku loko mi ni languta mi vona ni ri n'wana mina hmm? loko ni siya n'wana a ni lo siya ama hmm. a ni yo mina hayi mi nga swona sesi promise yena eh, mkaya
khoma ni xikirini xipipiti a xi heli swipipiti swa ha Swa ha vumbiwa na tele. van'wani va ku bebuliwe vana va 10 sweswi swibedhlele Eh, swipipiti swipipiti se vuyani kaya mi ta hlayisa vana eh a yi ali ku nga ku ri na vuvabyi bya vupipiti ya ende ka gaza Vuya. va ku tumbuluke vuvabyi byintshwa disease called vupipiti vupipiti diseases Yeah. so a va vuyi kaya ni hambi wa ka timba va kha va vuya kaya loko va nghwatla during the day na madyambu Ba vuya kaya. Mm. Eh, ma swi vona swi swi nga va kahle se swi promise a yi ali swipipiti swona ne swi swi swi swi kanganyisa na lavo tlhariha swa huma swi ku lava u tlharihini swipipiti swi ta ku kanganyisa swi vona hi mina nkarhi wun'wani eh. no bula no vhene ku wow eh. a nga hembi yena ha swa n'wi tikela swa vutomi yena a nga ri ku hembeni mara ni touch my hand touch my hand na ku khongelela I receive. moya wa ka timbo le sunside God, oh, nga ta huma a wu timba ta fambi ba xiboboke. A wu fambi. so sweswi promise ne moya wa pipita a wu fambi ka n'wina vuyani kambe ta hlayisa kaya mi dyisa vatswari mbitsi Yeah. na n'wana phela loko se va ku vona ka facebook mm. va ku i mhana luya va yi ta digital footprint u ri ka grade seven va ku wena u nga byeli mhana wena va tshama va famba va ya xipikitini va ku siya rin'wana imagine va swi twisisa nyana a swi mm. kahle imagine lexa five years ani eh. loko mo ka xikulanyana laha tiko xifo xin'wana xi bayiziseka mm. mi twa un'wana twa ku hayi xi tshikeni ka phela lexa mhana xo tikulisa xihlangene xa mhana xi na va rhandza vuhaka timba va famba va n'wi siya ah guys mara vatswari van'wana loko jika ku tekele mhana wena tekele mhana wena u tekele mhana wena swo rhandza ku gadagada ukuma xana ukuma maybe ukuma ku jin'wani u tekela jin'wana basikiri u nga ku lombanga ya dyondzo chika basikiri ya mina rhona u gadagada ku vona mhana wena hi nge se yi tsema le rende
ni vone lavenda a ri ku ri le namuntlha a ri ka oh, life a hlamuseta mhaka yo u yiveliwi foni seventeen ende leswi n'wi vavaka ngopfu i ku foni leyi na manudes ma yena yi na ti-app ta yena mm. yi na swilo swo tala personal information ya yena loko u thumbe foni ya lavender tlherisa i le ku ole khala kha xavelela a kha ku miyela dali miyela na sweswi wa hostini a xi tlheriselani n'wana wa vanhu foni ya manudes ma yena kaka n'wina mara u hosta yini ku lahli foni u na yin'wanyana What's the hell? Se, liya a- liya ya yena liya foni yi nga yivi Liya, yone. hi leya Hi yona- manhundzu.
yi khome tipakeji Yo la kwale- ndzeni ye mabindzu a fane a delivhara tipackage ta vanhu ma ni twisisa so u fane a ya delivhara vuyisani ande u huma ka photoshoot la venda swa ndla kha ri la ti-picture ene to tala kahle, tifoni swa- xita la venda i ta ma- i ta ta ma- tshamo yes Mm, a va nga mbalanga, tlherisani so- foni ya n'wana wa vanhu tlheriseni orit hi ka hi famba ndlela yaleyo guys ne um mhaka ya vudyela ya ha pfaliwe nga nkarhi wa sweswiwani a ka ha ri na vudyela byi nga ta kha byi endleka unfortunately va maxava vudyela va byi lemukise kha byi pfala oh.
loko ku ri aka ni jojo swa twa maxava u thothino swi tivi aka ni jojo no eh, no byi natswa maxava a yi mbali na zata navusiku la ku tata kokwa ncawuke laya ah, vutomi bya yona yi ka hi famba ndlela yaleyo

UL a hi se twa vuxokoxoko mara na yo yi le ndleleni. Mi nga vileli. Ah, yona yona yi tshama yi ri kona. yi tshama yi ri kona na diroka u lunghizini playlist Eh, it is confirmed hi mi manager loko mi lava ku buka manager loko mi lava ku buka diroka mi tikhomanisa na mina na Yeah, so- playlist so yi right. UL a hi nge vulavuli hi yona yi tshama yi ri kwini yeah Eh, vet na yona a hi nge vulavuli hi yona hi kwanyongeni vale hi yoyo hi fanelaka e n'wina ve le vale hi twa ku mi le ku hi laveni vulavulekani mi hi thinda thinda ku kha swi tivi ku hi fanele hi thinda mani phela yebo nambara leyi nga la xikirinini loko mi lava ku hi thinda thinda leya 067 mi hi byela ku mi hi lava rini hi ta fika kwalano eximoyeni na yona hi ta yi planela swin'wanyana ya ya eh, fanele ya ri ku planiweni hi vaka timbeni loyi a lavaka munhu a lava ku hi n'wi yisa ka date hi n'wi planesa a hi contact number yi kona laya or a contact na direct ka facebook or ka tiktok or ka whatsapp mm. ni yo ndlela yeleyo ka yi famba hi ku la hi le ka timenemene ta ka gaza dango ni mu rhandzini